Merħba! Merħba u fin nuqqas ta' Daniel għawjen. U jekk taraw xaġa interessanti batunna fuq shooter eddansan.com. Għajma kem jinxieħ, taf li 25 senilu kien ħarex l-ewwel mobile phone bil-kamera Jay Fong kien jismu. U 25 sena ilu ħarġet l-ewwel logħba ta' The Sims. Ejja, ma tieħu b'nilaba. Itfallu daqsxejn id-diska, itfaħħielu. Ara kemm inti xieħ anka d-diska tiftakar ħirġa. Vera, mhux dik biss anka di ara ħalqet 25 sena.
U 25 sena Ilu ukoll kien hemm il-Coldplay niżlin bil-parachutes ħarġu l-album u hemm diska Yellow. Ah, xi ġmiel. 25 sen ilu wkoll kien ħareġ l-ewwel scary movie. Mela min kien hemm fil-gvern? Le ħasra, film da, bħal Gladiator, 25 sena u kol għala, kien ħadem għaw Malta dak. Wara kem kenna tigri u iljuni! Mela ħadet sem oħtok. Kem mint kiesa ħwardit. Mela ejja niċċekkjaw ħaġa, għax xi ħaġa li qed tinkwieta lilna u mhux lilna biss hija li mad-dinja kollha u mal-Ewropa sfortunatament reġa' qed ikun hawn dawn il-ħafna attakki terroristiċi. Imma aħna Malta, eżempju, fl-iskejjer tagħna, kemm aħna safe? Ur.
Ilkoll naraw madwar id-dinja kemm-il darba jidħlu nies fi skejjel, jisparaw jew jagħmlu xi tip ta' bomba. U hawn Malta dawn l-affarijiet kemm neħduhom bis-serjetà? Hija daqshekk faċli tidħol f'xi skola u tagħmel li trid? Ejja naraw. Qiegħed l-MCAST tara ħaġdid u ġejna biex nittestjaw daqsxejn is-sigurtà tal-MCAST. Tgħid jirnexxieli nidħol u jekk nidħol sa fejn ħa nibqa' dieħel? U l-hemm każ ta' Raħal Ġdid ma rnexxilix nidħol, anzi kif għaddejt minn ħdejja s-security ġie jsegwini u saqsieni mal-ewwel għall-pass. U kif ra li m'għandix il-pass bagħatni l-offiċju u ġie warajja l-offiċju, ovvjament l-offiċju indunaw min jiena. Qiegħed il-junior college, ħa jwaffquni jew ħa nidħol qisni a walk in the park!

Tfajt il-basket, splodejt hemm u tlaqt.
Bravu, bravu. Allarmanti wkoll il-fatt illi qed ikonna nuqqas ta' qari kbir f'pajjiżna. Inkwetanti sew din, inkwetanti. Eżempju, dik hemm rajt kodba s-sena l-oħra. Emmur waħda għal feature li miss, jek joġbok? Rajċe,
Merħba, jien qed hawnhekk propju fejn il-poeta nazzjonali Dun Karm li skont l-istatistika ta' 56% tal-Maltin ma jaqrawx ktieb imġiddem u jien se nkun qed norikom. Tlaqna. Mister, tħobb taqra inti? Tħobb taqra int? Għal ġara. Tħobb taqra kotba? Ma tantx għal ġara. U inti, u inti ma tħobbx taqra xejn? Le, ma tantx, iktar minn fuq. Fuq la fuq il-mobile li huwa korrekt. Iva, speċjalment.
Bil-Malti, tħobb taqra? Bil-Malti. Kotba romanzi. Romanzi, romantiċi jew fejn titħol xi avventura. Tħobb taqra sinjura? Iva, nħobb. Tħobb taqra?
Ħafna. Attwalment xi ħaġa li titgħallem minnha. U allura ma nistgħux ma nagħmlu xejn. Jien se nintefa' naqra lin-nies u ħa nara huma x'ħa jaħsbu waqt li huma mixjin. Tlaqna. Illum għandi sorpriża għalik. Jaqaw! wieġbu dak. Tħobbu taqraw intom? Eh? Postijiet. Mela taqra l-konvenju. Darba waħda Fra Mudest ara l-arblu. Kien qiegħed jonos. Ngħidlek is-sewwa, din qed tinkwetani! U hija xi ħaġa nkwetanti ħafna. Aqraw u użaw il-kotba Maltin.
Aqraw, aqraw, aqraw. Eżatt, jien din is-sena se ninbidel u ħa nibda naqra. Bravu, hekk għandu jkun. Ktieb partikolari tgħidx kemm inħobb naqrah, tiktbu inti. Jien? Mhm. Liema. Iċ-checkbook nara komada.
Ej, ej, ej, ej, ej.